Chi bai leh vek ule. He video chuanin rawng chungchang lam kha en daih ta ila, rawng phena an awmzia te leh rawng duh zawng mila kan mize tlangpui te kan en ho ang a. Mahse heng kan mize sawi te hi a tlangpui a ni thin a. dik duak duak ang kha a ni thei lem lo tih kha hre hmasa ta ila. Tichuan logo ah te kan lo hmang duh a nih chuan eng nge kan logo khan eng rawng nge a neih dawn, eng nge entir tih te kha kan lo hriat theih phah dawn a ni. A hmasa in i la subscribe loh chuan min lo subscribe sak ve la. Sawi tan nghal ta ila. Pakhatnaah chuan rawng dum. Rawng dum hi thuneihna leh thil class tak, thil changkang tak entirtu atana hman thin a ni a. A lehlamah chuan sual leh hlauhawm thil tha lo lam a entir bawk a ni. Rawng dum ngainatute hi thil thup thei leh mahni pawh inthup thei tak an ni a, mi zeh inzep thei tak chi an ni. An mize dik tak bawk a, an close leh chhung te lo phei chuan an hre em em lo a ni. An in control thei a, mania thu neih duh ve tlat mi an ni thin a, independent tak an ni bawk thin a ni. Mi tumruh tak te pawh an ni tlangpui thin an ti a ni. Pahnihnaah chuan a var, rawng var hian thianghlimna leh pawisawi lo a entir ve leh a. Hei vang a ni maithei a, Pathian leh van tirhkoh te pawh hi rawng var nen hian kan hmehbel thin a, kan lantir thin a ni. Chutiangin inneihnaah pawh Mo nu hian kawr var te an ha thin bawk a, an thianghlim tih a lantir a ni. Rawng var ngainatute hi mi che felfai leh simple tak, mi inthup thiam leh dikna ngaina lam an ni a. kut thiam thil, craft, lam hi an ngaihlu thin an ti bawk a ni. Pathumnaah chuan a sen duk, purple, hian hahdamna, thil tih theihna leh chakna te entir a, hausakna nen. Hei vang hian hmanlai lal ropui leh milian te thawmhnaw ah te leh an inchhung ah te hian an hmang nasa em em a ni. Cosmetic lamah ve thung chuan thil to leh quality tha a entir a, anti aging lam a entir bawk a ni. Hemi hi a nihna chhan chu blueberry hi anti aging tha tak a ni a, a rawng hi a purple bawk a, hei vang te pawh hi ni mai thei a ni. Purple ngaina tu te hi pianpui finna nei. A tha theih ang ber thil duhmi, midang tanpui nuam ti leh midang hipna nei tak an ti bawk a. Mi creative tak leh an len lohna hmuna inrawlh phet tummi an ni lem lo a, va in fit in kha an care vak lem lo ti na a ni. Palina ah a senno, rawng senno, pink, a nih ang hian a nuh nghal em em phawt mai a. Ngil neihna leh pawi sawi lo, innocent tak entirtu a ni a. Hei vang hian hmeichhia leh hmeichhe naupang thianghlim takte hmeh bel leh chei nan kan hmang nasa a ni. Pink ngaina tute hi hmeichhia an ni tlangpui a, an ro thap loh bakah an caring a, thil reng rengah a thatna zawn an thlir thiam a, hmangaihna ngah tak leh thiante leh chhungte hlawhtlinna hmuh nuam timi an ni thin a ni. chumi atana puih pawh chu an inhuam thin a. An thiante leh chhungte tan hnemtu tha tak an ni thin a, mi hnem an thiam a ni. Pangana chuan vut buak rawng Grey hian thil neutral leh awn lam bik nei lo thil te entir a, a rawng hi a dal lam a nih vang nge depression nena hmeh bel te pawh a ni thin a ni. Gray ngaihnatute hi nungchang mawite, rintlak, thil thlir dan hrang hrang nei thiam an ni thin a. Hawihhawm, polite, hi an ngai pawimawh a ni. Mi neutral tak leh passionate vak lo mi thenkhat chu boring ve tak te pawh an awm thin bawk a ni. Paruknaah rawng uk, brown, hian chakna leh rintlakna te Thing tam tak rawng a nih avangin thil sakhat leh chang entirtu a ni bawk a. Thil natural tak leh organic lantirna a ni bawk a, thil hlui tawh leh hmanlai thil a entir bawk a ni. Khawhar leh fianrial, mal tlatna leh chul rup thir te a entir bawk a ni. Hemi rawng ngainatute hi rawng zawng zawng belhkhawmah an tlem ber nia ngaih ni a. hun vawng dik tak an ni a, mi ti thawt thawt lo, muangmar leh tha taka thil tih duh zawk chi an ni a. Hausak thut lam chi te pawh kha an ring ve vak lo a ni. Chhungkawtah pawimawh thiam leh ei siam te, huan thlai enkawl te nuam an ti a, mi lungleng tak te pawh an awm thin bawk a ni. Pasarihna ah chuan a pawl rawng pawl hian rinawmna leh rintlakna te hahdamna te entir a, innghahna tlak entir tu a ni bawk a ni. Hei vang te pawh hi ni thei a, mipa hi rawng pawl nena hmeh bel an ni thin a, mipa chu hmeichhia leh chhungkaw tana innghahna tlak rintlak tur a ngaih an ni tlangpui thin a ni. Ram tam tak police form hi a pawl a ni bawk a. Van leh tui fianriat rawng a nih vang hian thil zau leh huam zau tak entirtu a ni bawk a. Interview hmachhawn dawnte hian rin tlak tak an ni tih lantir nan mi thenkhat chuan an ha thin bawk a ni. Rawng pawl ngainatute hi mi rin tlak leh rin awm innghahna tlak tak an ni a, sawmchhuah awlsam chi an ni. Thian leh chhungte dah pawimawh tak leh dah hmasa chi an ni a, Mi che fel leh nelawm, mi puih nuam ti chi an ni tlangpui thin an ti ni. Pariatnaah chuan rawng hring, Rawng hring hian leilung, nature, thil a entir bakah thil hrisel, fresh leh organic, te, eco-friend, kan khawvel hmangaihna lam te a entir bawk a ni. Hmasawn leh Thangduang lantirna a ni bawk a, pawisa lam leh hausakna pawh a entir tho bawk a ni. Rawng hring ngainatute hian mi ngaihdan an ngaipawimawha an kher em em a, thil thlir dan an thiamin hun vawn dik an ngaipawimawh bawk a ni. Zi nuai nuai an ngaina lem lo a, nature lam an ngaina zawk a, hriselna an ngaipawimawh a, hmasawn zel duh mi an ni tlangpui thin a ni, midam thluam te paw'n awm a. A negative lama duham, thik thuchhia leh material thil, khawvel hausakna leh thil ropui te an ngaihlu tlangpui thin a ni. Pakuana ah serthlum rawng, Serthlum rawng hian ni eng te leh lum lam te entir a, thil hlimawm leh phurna, thil nuam leh creative lam a entir bawk a ni. A negative lama chapona te hmasialna te pawh a entir ve tho bawk a. Orange ngainatute hi an tih mawh lem lo, an easy a, an nelawm a, rual pawl an thiam a, miphur thei tak leh a eng zawnga thil thlir thin an ni. Midang huikhawm thiam leh hna tha taka thawk thin mi an ni a, chi ai mai mai lo an ni thin bawk a ni. Mahni hmasial leh engemaw chang chuan midang va tih hmasak chingte pawh an awm tho a ni. Sawmna ah chuan rawng sen, Rawng sen hian chakna te, thu neihna te leh thil changkang tak te a entir bawk a, thil mit la tak leh bengkhawn ngai te a lantir bawk a ni. Hmangaihna leh sex, thinrimna leh hlauhawm warning lam te entir bawk a, warning sign ah te an hmang nasa bawk a ni. Rawng sen ngaina tu te hi mi hipna nei tak, extrovert, mi luhlul, mi hawkdak leh thil thar ngaihven mi an ni a, risk lak huai tak, ngaihsak nih duh hmi, nun hi a nuam leh hlim awm theih ang bera hman an duh thin a ni. Hmangaihna an la na a, an ngai pawimawh bawk a. A tawp ber sawng pakhatnaah chuan rawng eng. Rawng eng hian a eng zawnga thil thlir te, beiseina te, hlimna te, thathona leh thiamna te a lantir a, langsar leh hmuh awl a nih vang ten taxi leh signboard-ah te an hmang nasa bawk a, mit a la bik a ni. A lehlamah nin awm leh hne awm thinrimna lam te pawh a entir ve tho a, hmuh tam chuan kan hne thuai mai thin a ni. Zirchianna a an hmuh chhuah ah chuan rawng dang zawng aiin room, rawng eng chhunga mihring kan awm hian kan thinrim hma bik a, chuan naute te pawh hi an ṭah belh zual bik an ti ni. Rawng eng kan hmuh tam hian kan thinrim hma ti na a ni. Mahse rose eng hian ngaihdamna a lantir ve leh daih bawk a. Rawng eng ngainatute hi mihlim thei tak A eng zawnga thil thlir thin. Thian kawm teuh aia tlemte close taka kawm an thlang zawk fo a. Tih tur han duang vel tu nih aiin a thawk tawrh tu nih an thlang zawk thin a ni. Rawng eng leh rawng sen, rawng lar lam hian kan chaw ei tuina leh ṭamna, appetite, min tihsan sak ve thei avangin thingpui dawrah te an hmang nasa a, plate-ah te, ei in lam company logo ah hian an hmang uar bawk thin a ni. Awle heti zawng hi ni se, eng rawng nge in ngaina tih kha min lo hrilh ve ula, kei chu rawng eng hi ka favourite colour a ni a, a dik nge dik lo te in lo comment ve ang a, lepek ah kan inhmu leh theuh dawn nia.